צייט מיט די גמרא דף קל ז עמוד א', בערך צען שורות פון אויבן, אמר אביי איזה ירושה ארם. למה לעיל איל נישט מסובי מורי רבי יוסף רבי חנא זכאי עליו השלום, דערמאנט די טעלעפאן ספאנסער רבי ישראל פרענקל לעיל נישט מיט זיין זיידע דער דאראגער רב רבי שמואל בן רבי שרגא פארוואש עליו השלום, און דערמאנטן למה לעיל איל נישט מיט הבחור משה בן רבי אהרן שמואל עליו השלום. סאו אונז האבן געשמועסט, רבי שמעון בן גמליאל האט געהאלטן ווען איינער ענדיגט און ער זאגט נחזי לך, איך געב עס פאר דיר ערשט און נאכדעם ואחריך לפלוני, איז די הלכה די ריעל בעל בית איז דער ערשטער, ער איז בעל בית א הונדרעט פערסענט, סאו מאטש סאו ער קען עס אפילו פארקויפן און דער צווייטער היות ער האט עס פארקויפט גייט גארנישט באקומען, אויב ס'וועט עפעס איבערבלייבן פון דער ערשטער נאכדעם וועט ער שטארבן דעמאלס וואטעווער ס'איז איבערגעבליבן וועט גיין צום צווייטן, לכתחילה זאל ער עס נישט טון אזוי זאל ער עס נישט פארקויפן, ווייל דער וואס האט עס אים געגעבן האט געהאט א רצון אז מ'זאל עס געבן צום צווייטן נאכדעם, באט בדיעבד אויב ער האט נישט געפאלגט דעמאלטס וואטעווער הי דיד הי דיד און די מכירה איז א גוטע מכירה. סאו מה הבעיה? איזי ר' שעורים, וואס מיינט א ר' שעורים? אין מסכת סוטה דף כ עמוד א שטייט אז א ר' שעורים איז אינקלודעד אין די וואס זענען מבלי העולם, די וואס מאכן חרוב די גאנצע וועלט. סאו זאגט אביי, ווער איז א קענדידעיט פון די מבלי העולם? זע א מעשי עצה, איינער געבט א עצה פאר די מענטש, מען האט אים געזאגט ביי די מתנה אחריך לפלוני, אז נאכדעם וואס דו ביסט פערטיג זאלסטו עס געבן צום נעקסטן, און ער געבט אים א עצה, דו האסט א וועג ארויס, למכור בנכסים, קענסט עס פארקויפן און ממילא העט עס נישט גיין צום צווייטן, כר' שמעון בן גמליאל וואס האט געזאגט אז בדיעבד איז די מכירה א גוטע מכירה. נאו, די מענטש וואס געבט א עצה פארוואס הייסט ער א רשע? ער איז א חוטא ולא לוי', הי העז נאטינג פראם איט, ער באקומט גארנישט דערפון, ער איז מייעץ פאר דער ערשטער מקבל צו טון א איסור, צו טון אנדערש ווי אזוי דער נותן האט אים געבעטן צו טון, און ער פערסענעלי האט גארנישט דערפון. דאס הייסט א רשע ארעם. וואס עפעס ארעם? ווייל זיין עצה גייט בלייבן, די מכירה גייט חל זיין בדיעבד, ווייל אזוי האט רבי שמעון בן גמליאל גע'פסק'נט. וואלט דער ערשטער מקבל הייסט נישט קיין רשע אויב ער גייט פארקויפן די נכסים איווען דאו לכתחילה טאר ער עס נישט טוהן ווייל סוף כל סוף ער האט די אונערשיפ ער האט די פראפערטי ער האט די רעכטן דאס צו קענען פארקויפן צו טוהן וואס ער וויל איטס נאט רייט איטס נאט נייס אבער דער וואס געבט אים די עצה און האט גארנישט דערפון ער איז דער רשע אן אמר רבי יוחנן הלכה כרבי שמעון בן גמליאל די הלכה איז אזוי ווי רבי שמעון בן גמליאל אז די צווייטע האט נאר וואס בלייבט איבער פון די ערשטע. און מודה, אבער רבי שמעון בן גמליאל איז מודה שאם נשאנן אויב דער ערשטער מקבל האט עס געגעבן צו א צווייטן במתנת שכיב מרע, דאס הייסט דער מקבל ראשון צו האבן אים גערופן ראובן ביז יעצט, אויב ער איז געווארן קראנק און ער געבט אוועק די נכסים צו א צווייטן נאר על ידי דיבור, נאר דורך רעדן ווייל די הלכה איז אז מתנת שכיב מרע ככסיוון וכמסירן דמו, איז לא עשה כלום האט ער גארנישט געטון, און דער צווייטער מקבל גייט זוכה זיין אין די נכסים גלייך נאכדעם וואס דער ערשטער גייט שטארבן, ס'גייט נישט ווערן איבערגעגעבן צו וועמען ראובן האט געוואלט, נאר שמעון גייט בלייבן די אונער, ווייל ביז שלמה ווען ער האט עס פארקויפט איז די טשעינדזש פון אונערשיפ געשען בשעת ער לעבט נאך, אויב אזוי ארבעט די מכירה, ער איז נאך אלץ אין טשארדזש און ער האט די פאוער. מה שאין כאן מס' מתנת שכיב מרע איז עס נישט חל נאר לאחר מיתה, לאחר מיתה האט שוין שמעון זוכה געווען אין דעם, ער איז די אחרי חו און ער געט אוועק א חפץ צו דעם מקבל פון די מתנת שכיב מרע וואס איז נישט זיינס, ער געט אוועק שמעון'ס חפץ ממילא גייט עס גיין צו שמעון. פרעגט די גמרא מי אמר אביי הכי, האט דען אביי געזאגט אז א מתנת שכיב מרע איז חל נאר נאך מיסה? והוא איתמר, אונז האבן געלערנט, מתנת שכיב מרע מאי מסי קנה, ווען איז א מתנת שכיב מרע קונה? אביי אמר עם גמר מיסה, ווען ער ענדיגט שטארבן, ס'הייסט אלל די וועי אפטער, פאוסט דעט, דעמאלס ווען די נוירסן געט עס אוועק, דעמאלס איז עס קונה. ורבא אמר און גמר מיסה מיינט נישט פאסט, ס'מיינט ממש צום סוף, א סעקאנד פאר די מיסה איז קאנפירמד, פאר ס'פלעטליינט, דעמאלטס ווערט ער זיינס. ורבא אומר רבא זאגט לאחר גמר מיסה, נאכדעם אינגאנצן וואס ס'איז שוין אינגאנצן קאנפירמד אז ער איז שוין טויט, דעמאלטס ווערט ער זיינס. אבער אונז זעמער פון אביי אז מתנת שכיב מרע איז נישט חל נאר נאך די מיסה פון די נושאין, אבער ס'נישט חל נאך די מיסה פון די נושאין, נאר פארדעם, אוו משהו פריער, גלייך פאר ער גייט שטארבן. לויט אביי דער מימרא אויב דער ערשטער מקבל האט געגעבן די נכסים צו א צווייטן אלס א שכיב מרע האט דער מענטש זוכה געווען אין די נכסים יענע סעקונד וואס דער צווייטער האט מקבל געווען, אויב אזוי איז דער שרף ספליטעד צווישן די צוויי, דער מתנת שכיב מרע און דער שמן דער אח רעך וואלטן זיך געדארפט צוטיילן צווישן די צוויי. זאגט די גמרא הדר ביי אביי מאי האי, אביי האט חרטה געהאט פון דער צווייטער פסק, ס'הייסט, דער, דאס איז קלאר אז דאס איבערגעבן צום צווייטן איז זיכער בגמר המס' לכולי עלמא. פארוואס? ווייל דער דעת הנותן איז געווען נחזי לך כל זמן וואס דו דארפסט עס האבן, טאמער דו דארפסט עס נישט דעמאלס זאל עס אריבערגיין צום צווייטן. יעצט בזמן וואס דער מענטש שטייט ביי די מס' דארף ער שוין גארנישט האבן און ממילא אט דעט סעקאנד גייט עס אריבער צום צווייטן. אבער יעצט אז מ'זאגט אז מתנת שכיבים אריי העלפט נאר נאך די גמרא מס', אויב אזוי גייט עס נישט אריבער צו די מקבל די מתנת שכיבים אריי, ווייל ס'איז שוין אינצווישן אריבערגעגאנגען צו שמעון ער האט אים נישט וואס צו געבן. פרעגט די גמרא ד מ מאי דמאי הי' הא דבעי, ווער זאגט ער האט חרטה געהאט פון די צווייטע מימרא? דיל מ מאי הי' הא דבעי, קען זיין ער האט חרטה געהאט פון די ערשטע מימרא, קען זיין פון דאס וואס ער האט געזאגט אז א מתנת שכיבים אריי גייט נישט אריבער צום צווייטן ווייל ס'געשעט נאך די גמרא מס', קען זיין מ'זאגט נישט אזוי, נאר כיוון די גמרא מס' איז די די מתנה שכימי רע ווערט מיט די גמר המסע, יענע סעקונד וואס איך האלט ס'גייט אריבער צום צווייטן, זאלן זיי זיך צוטיילן צווישן ביידע. זאגט די גמרא לא סלקא דעתך, ס'זאל דיך נישט איינפאלן, די תנאנס האבן געלערנט א משנה אין מסכת גיטין. א מענטש געבט א גט פאר זיין פרוי, און ער זאגט זי גיט אייך אין מתי, ס'משמע אז די גט גייט חל זיין ווען ער גייט שטארבן. אדער זיי גיט אייך מיין חולי זיי, דאס איז דיין גט פון טאמער פון די קראנקייט, וויטש מיענס אלסא נאך די ענד פון די קראנקייט, דאס הייסט נאכדעם וואס ער גייט שטארבן, אדער ער זאגט ארויס ברחל בתך הקטנה, זיי גיט אייך לאחר מיתה, די גט זאל חל זיין נאך די מיתה, לא יאומה כלום, די גט איז בטל, פארוואס? ווייל עס איז בעיסיקלי ער נעמט זיך ארויס א תנאי, די גט זאל חל זיין נאר לאחר מיתה, און א גט קען נישט חל זיין לאחר מיתה, א טויטע מענטש קען נישט גט'ן א פרוי. אבער פון די משנה זעהן מיר אז די גט קען גייט חל זיין נאר נאך די גמר המעשה. טאמער האט געמיינט מיט די גמר המעשה וואס הייסט דורינג די פראסעס וואלט די גט חל געווען ווייל עט דעט פוינט לעבט ער נאך. ס'איז בטל ווייל ס'איז חל לאחר גמר המעשה. אויב אזוי די מתנת שכיב מרע וואלט מען אויך געדארפט זאגן אז דאס איז געווען די כוונה פון די נושאין און די מתנה זאל נישט חל זיין נאר נאך די גמר המעשה. קומט אויס אין מסקנא לויט אביי אז טאמער ס'דא צוויי זאכן וואס זענען זיך סותר, נאמבער וואן איינער דארף מקבל זיין ווייל ער איז דער צווייטער אין די ליסט, ער דארף עס מקבל זיין, ראובן איז געווען נחזי לכה און ואחריך די שני איז דער שמעון, סאו ער איז איין זייט וואס שלעפט די שטריק צו זיך, מצד שני דארף מען עס געבן אלס א מתנת שכיב מרע פון די ראשון, ראשון דער ראובן האט געזאגט מען זאל עס געבן פאר זיין זון לאמיר זאגן פאר גדליה, ער איז גייט ער אחריך, גייטס מקבל זיין און נישט דער מקבל פון דער שכם הרע נישט דער גדליה פארוואס די הכרחו איז חל מיט די גמר המס' דאס הייסט דורינג די פראסעס און די מתנת שכם הרע איז חל נאר נאך די גמר המס' און עט דעט פוינט איז שוין מער נישט זיינס ער האט שוין מער נישט אין וואס זוכה צו זיין. איינער האט אמאל געפרעגט רבי אריה לייב רבי אהרן לייב שטיינמאן אין ספר איש האמת ברענגט ער עס צו פארוואס איז דא א תאווה פאר געלט ביזן שטארבן האט ער געזאגט ווייל עט דעט פוינט קען מען שוין נישט האבן, האט מען שוין מער נישט די תאווה, סאו דעטס די לעיטעסט סעקאנד, ביזן שטארבן קען מען נאך האבן די תאווה און ממילא גייט עס נאך מיט, עט דעט פוינט איז שוין נישטא די תאווה פאלט עס אוועק. האט ער געפרעגט וואס איז ממש די ספליט סעקאנד פון מוסר, איז נאך דא די תאווה פון פון געלט? האט ער געזאגט פון די גמרא קען מען פושט זיין די שאלה, אונז זעמער דא אין די גמרא אז מתנת שכיב מרע איז נאר חל נאך די גמר המוסר, זעה מען אז בשעת א מיסה אליינס וויל ער נאך אנהאלטן מיט די געלט, ער געט עס נאכנישט אוועק. זעהסט אז די תאווה פון אנהאלטן געלט, פון קאלעקטן געלט און האלטן געלט גייט אן ממש טיל די לאסט סעקאנד ממש, און נאר נאכדעם וואס ער איז שוין נישטא גייט אים שוין מער נישט אן. אמר רב זיידא, אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי שמעון בן גמליאל אז די צווייטע האט נארוואס די ערשטע האט איבערגעלאזט, און די הלכה איז אזוי, ואפילו האי בין עבדים והוציאן לחירות, אפילו אויב ער האט געהאט גוי'אישע קנעכט צווישן די נכסים, און די ערשטע בעל הבית האט זיי באפרייט, איז עס אויך אינגאנצן זיינס. פרעגט די גמרא פשיטא, אוודאי, טאמער ער איז די אונער, מען האט עס אים געגעבן, פארוואס זאל ער נישט קענען באפרייען? ער קען עס פארקויפן, פארוואס זאל ער נישט קענען באפרייען? זאגט די גמרא, מאי דתי', מען וואלט געוואלט מיינען אז אמאלי' דער נושא פון די מתנה קען זאגן צו דער ערשטער מקבל צו ראובן, לעבד אסירה לא יעווינן לך, איך האב דיך נישט געגעבן מיין נכסים דו זאלסט קענען עובר זיין א איסור. באפרייען א עבד איז מען עובר עליו, די פסוק זאגט לעולם בהם תעבודו, מען זאל אלעמאל ארבעטן מיט זיי, מען זאל זיי נישט באפרייען. אויב אזוי קען זיין אז דער ערשטע בעל באס גייט זאגן צו די פירסט ריסיווער צו ראובן, קענסט עס טאקע פארקויפן ווייל דעטס אקארדינג צו הלכה, באפרייען ביסטו עובר א איסור, דאס האב איך דיר קיינמאל נישט געגעבן קיין רעכט. כמשמ לן, אויף דעם זאגט מיך רבי זייערע ניין, די רייץ פון די ערשטע איז אינגאנצן, איטס וויטאוט לימיטס, ס'איז דא נאו לימיטעישאנס און ממילא קען עס אפילו באפרייען. אין הכי נמי איז טאקע דא א איסור צו באפרייען, אבער האט ער זכות אזוי צו טון, דזשאסט לייק א עני אייגענע בעל בית קען באפרייען א עבד איווען דאו ער איז עובר א איסור, ער האט דער כח ער האט דער רעכט, אזוי אויך קען דער מקבל מתנה טון די זעלבע זאך. די דעפינישן פון א LLC איז לימיטעד לייעביליטי קאמפאני, עס הייסט אפילו דו גייסט סוען די קאמפאני, קענסט נאר סוען די קאמפאני אבער נישט די בעל בתי' אליינס. די עסעטס פון די קאמפאני זענען לייעביל אבער דער פערסאנעל אונער אליינס איז נישט. דאס מיינט LLC, לימיטעד לייעביליטי קאמפאני. אין ארץ ישראל איז דא א ראשי תיבות, איך האב קיינמאל נישט געוואוסט וואס עס מיינט, בית עין מם. ס'איז דא א נאמען פון א קאמפאני און נאכדעם שטייט בית עין צוויי שטרעכעלעך און א מם. כ'האב עס נאכגעקוקט, דאס מיינט בעירבון מוגבלת, לימיטעד לייעביליטי בעיסיקלי, אז דו קענסט מיך נישט סוען, איך בין נאר אחריות די עסעטס פון די קאמפאני, נישט מיינע פערסענעל עסעטס. נאו, א עבד איז לגמרי זיינס, די פון די מקבל די עירבון, אן קיין שום לימיטס. עד טו די פוינט אז ער קען עס פארקויפן און ער קען עס באפרייען, סאו ער איז ליטערלי נישט קיין LLC לגבי דעם, ער איז אויף טאטאל אונערשיפ ער קען טון וואס ער וויל. אמר רבי יוסף ואמר רבי יוחנן, הלכה כרבי שמעון בן גמליאל, די הלכה איז אזוי ווי רבי שמעון בן גמליאל, אז די צווייטע האט נאר אויב ס'בלייבט עפעס איבער פון די ערשטע. ואפילו עשאן תכריכין למת, ער זאגט א חידוש, אפילו האסט גענוצט די נכסים, האסט גענוצט פאר קליידער פאר א טויטע מענטש, נישט קיין חילוק, ס'איז זיינס אינגאנצן, אויב ס'בלייבט עפעס איבער איז גוט, טאמער ער האט עס גענוצט פאר א מעשר און ס'איז גארנישט איבערגעבליבן, טו בעד. פרעגט די גמרא פשוטה, וואס איז די חידוש פון דעם? אוודאי, פארוואס זאל תכריכין זיין עני דיפרענט ווי עניטינג עלס? זאגט די גמרא, מאי דתי' מיך וואלק וואלק מיינען, לשוויני איז סירי הנאה לא יעווינן לך, אז דער נושא מתנה זאגט אים איך קען באשטיין זאלסט עס געבן, זאלסט הנאה האבן דערפון, אבער מען זאל הנאה האבן דערפון, נישט אז ס'זאל ווערן עושה הנאה, און געלט, קליידער, אדער זאכן וואס מען נוצט פאר א מעס ווערט עושה בהנאה, סאו קען זיין האסט קיינמאל נישט געהאט קיין רעכט אויף דעם, כמשמע לן לאט מיך רבי יוסף הערן, ניין, עס טאטעלי בעלבאס, וויטאוט לימיטעישאנס, ס'איז נישט קיין LLC, דער איז נאו לימיטעישאנס טו די אונערשיפ און ממילא קען עס אפילו נוצן פון תכריכי המעס. דרש ר' נחמן ביי ר' חיסדא, ר' נחמן ביי ר' חיסדא האט גע'דרשנ'ט, אז איינער זאגט, אסר'ק זה נתן לך במתנה, איך געב דיך די אסר'ק פאר א מתנה, ואחריך, נאכדעם וואס ער גייט שטארבן, לפלוני זאלסט אריבער גיין צו שמעון. נט לו רישן, ר' ראובן איז געגאנגען ווי יצא בו, ער האט מקיים געווען די מצוות ד' מינים, ער האט צוגעלייגט א אסר'ק, א דאסן, א רובעס, און ער וויל מקיים זיין די ד' מינים, ער האט געמאכט די ברכה אויף דעם, עווריטינג אקארדינג טו קאוד, איז, מ'ווייסט אז די ד' מינים דארף זיין, זיין אינגאנצן, די פסוק זאגט ולקחתם לכם, ס'דארף זיין משלכם, אינגאנצן דיינס, נאר די מצוה איז נאר ביום הראשון, די ערשטע טאג איז לא החיוב צו זיין דיינס, די אנדערע טעג איז נישט קיין פראבלעם, און חוץ לארץ וועט מען עס נארפן אפילו פאר די צווייטע טאג, אבער על כל פנים, ער זאגט אים, דא האסטו די עסק ס'דיינס, נאכדעם ווען ער גייט שטארבן זאל עס גיין צו שמעון, סאו די ערשטע איז געגאנגען, ער האט געמאכט די ברכה, ער האט מקיים געווען די מצוות, נאכדעם. בני למחלוקת רבי ורבי שמעון בן גמליאל אויב האט למעשה טאקע יוצא געווען. רבי האלט ער האט נישט מקיים געווען די מצוה, פארוואס? ווייל ער האט נאר קנין הפירות אין די אתרוג, ער קען עס נישט פארקויפן, ס'הייסט נישט לחם, ווייל ער דארף עס איבערגעבן נאכדעם צו א צווייטן. רבי שמעון בן גמליאל האלט ער האט מקיים געווען די מצוה, ווייל אויב ער וויל עס עסן אדער פארקויפן האט ער יא רעכט, אויב ער האט די רעכט זאגט רבי שמעון ס'הייסט שוין לחם, דו הייסט שוין די בעל הבית. מסקווע לרב נחמן בר יצחק, עד כאן לא פליגי רביב ר' שמעון בן גמליאל, הוא שם דארט אין דער ברייתא לגבי אחריך אלא נא, דער מהר א ר' שמעון בן גמליאל סובב האלט קנין פיירס כקנין הגוף טמא, און מסעוה און רבא האט געהאלטן קנין פיירס לאו כקנין הגוף טמא, אבער אז דער ערשטער האט א רעכט פאר די קנין פיירס דאס איז זיכער זיכער, יעדער איינער איז מודה אז דער ערשטער האט א רעכט אין די פיירס, און דא דער מענטש וואס געבט אים די מתנה האט עס אים געגעבן ער זאל עטליעסט הנאה האבן פון די פירות, די גאנצע שמועס איז נאר די שאלה איז האבן מיר אויך אין די גוף, אבער אין די פירות האט ער זיכער זוכה געווען, אלא הכי דא ביי די מעשה פון די אתרוג, אי מפיק לא נפיק ליה. אי מפיק לא נפיק ביי, אויב דער ערשטער מקבל קען נישט יוצא זיין די מצוה פון די אתרוג נו מאי יהווי נהר לייף פארוואס האט ער אים געגעבן די אתרוג דער'ס נאו אדער יוז וואס מען קען מין טון מיט א אתרוג נאר מקיים צו זיין די מצוה די גוף אויב די גוף האתרוג באלאנגט נישט צו דער ערשטער ער קען נישט מקיים זיין די רעב לויט רעבער די מצוה פארוואס האט ער אים געגעבן די אתרוג מוז זיין ער האט רילי געגעבן די אתרוג כדי ער זאל קענען מקיים זיין די מצוה פון נטילת לולב. אויב אזוי הייסט עס לכם אפילו לויט רבים וואלט יא געדארפט יוצא זיין. דער רשב ם לייגט צו אז אפילו דער מקבל שני האט האט מקבל זיין אפילו אויב דער מקבל שני האט האט די זכות צו מקבל זיין דער דער אתרוג נאך ריבין מיט דעם אלעם איז הייסט עס נישט קיין אתרוג פון שותפים ווייל שותפים ווייסט מען ס'הייסט נישט לכם ווייל ביי דער פאל ווילאנג ריבין נוצט עס ווילאנג ריבין לעבט האט עס גארנישט צו טון מיט די צווייטע, איז עס אינגאנצן ריבן'ס, האט ער יוצא געווען, שפעטער ער געט עס איבער פאר שמעון, איז עס אינגאנצן פאר שמעון, ס'האט נישט קיין שייכות מער מיט ריבן, אויב אזוי איז נישט קיין פראבלעם פון לכה פ ממילא ר' נחמן בר יצחק גייט זאגן אז די דין פון אויבן האט נישט קיין שייכות צו די רעגולער מחלוקת פון רעבין מיט רבי שמעון בן גמליאל, נאר ס'איז א סעפרעט סעפרעט מחלוקת, אלא מאי פוק, דעם ריזען פארוואס ביי די עסק איז מען יוצא, די כולי עלמא לויט ליגע די נפק ביי סיי רעבעס סיי ר' שמעון גמליאל יעדע איינער גייט מודה זיין די ערשטע מקבל האט יוצא געווען מיט דעם די מצוה פון אתרוג אבער מכרה או אכלה אויב ער האט עס אויפגעגעסן אדער פארקויפט דעמאלס בנין למחלוקת רעבע ור' שמעון גמליאל לויט רעבע האט די ערשטע מקבל גייט דארפן באצאלן האסט באקומען געלט געב די געלט פאר די צווייטע פאר שמעון לויט ר' שמעון גמליאל דארף ער נישט די צווייטע האט נאר וואס די ערשטע לאזט איבער דא האט ער גארנישט איבער געלאזט ממילא גייט ער גארנישט האבן. אמר רבי בר אבינר, הוא אכן שקנה אתרוג בתפיסת אביו'ס, די ברודערס וואס האבן געקויפט בשותפות א אתרוג פון די טאטע'ס ירושה געלט פאר מען האט צוטיילט די ירושה, אדער די טאטע האט איבערגעלאזט אתרוגים, מען האט זיך נאכנישט צוטיילט די ירושה, סאו אלע זענען סאמוואט שותפים אין די אתרוגים. נטו לו אחד מהן, איינער פון די ברודערס האט גענומען די אתרוג אן פרעגן זיינע ברודערס, ויצא בו ער האט מקיים געווען די מצוה. איז יעצט די שאלה, הייסט עס לכם, קען ער מקיים זיין די מצוות, ער האט דאך שותפים, ער האט די ברודערס, דארף מען קוקן אם יכול לאכלו, אויב די ברודערס גייען נישט זיין אפסעט אויב ער וויל עס אויפעסן, דעמאלטס גייט עס הייסן זיינס, למשל אויב עס איז דא פלענטי אנדערע אתרוגים, אדער די אנדערע ברודערס האבן שוין יוצא געווען די מצוה, דעמאלטס יצא האט דער ברודער וואס האט עס גענומען אן רשות, האט יוצא געווען ס'הייסט לכם, ס'איז אינגאנצן זיינס, ער קען עס אפילו אויפעסן. ואם לאו, אויב די ברודערס גייען מקפיד זיין ער זאל עס נישט אויפעסן אן זייער רשות, לא יצא האט ער נישט יוצא געווען ווייל ס'הייסט נישט לוחם, לוחם מיינט אינגאנצן לוחם, ס'איז נישטא קיין שותפים, ער האט נישט קיין ברידערס מיט דעם, ס'איז אינגאנצן זיינס. אויב אזוי טאמער די ברידערס לאזן אים נישט האט ער נישט קיין רעכט האט ער נישט מקיים געווען די מצוה. זאגט די גמרא ודווקא די עיקר אתרוג לכל חד וחד, דווקא טאמער די אנדערע ברידערס האבן איטש א אייגענע אתרוג, אבל פרוש או רימון, טאמער איז דא עפעס א אנדערע פרוכט, טאמער זיי האבן נאר אנדערע פרוכט אדער א רימון א מילגרוים, לא האבן זיי נישט, קען ער נישט יוצא זיין, ווייל ער האט עס געטון אן די רשות פון די ברידערס. ווייל דער רש בם שרייבט דא א אינטערעסאנטע זאך, ער מעקט אויס דיע ווערטער פון דיע פרוכט וכת פ אבל פרוש או רימון לא, ער נעמט ארויס די גרסה און ער שרייבט שי' אריכות פרש של שוטים והיינו מגרסת הגמרא, א זייער אינטערעסאנטע לשון, מען זעט נישט אזוי אפט די רש בם זאל שרייבן אזא לשון. דאס הייסט, מען קען נישט יוצא זיין מיט די אתרוג נאר וואס איז אינגאנצן זיינס נישט טאמערסט דא א שותפות. שרייבט דער רשב ם אבער די מנהג העולם אז די גאנצע בית מדרש אין די אמאליגע ארעמע וועלט איז נישט געווען קיין אסאך אתרוגים מען האט זיך אוועקגעשטעלט אין די שירה מען האט געהאט איין אתרוג אין לולב און די גאנצע עולם האט יוצא געווען, לכאורה איז עס א אתרוג פון שותפים ווי אזוי קען יעדער איינער יוצא זיין מיט די זעלבע אתרוגים? זאגט דער רשב ם אז ווען מען שטעלט זיך אוועק דארט אין די שירה איז יעדער איינער מסכים אז מען געבט פאר יעדער איינער די פול אונערשיפ אין מתנה, דער ראובן וואס הייבט יעצט אויף די אתרוג ער איז די טאטעל אונער ער איז די אנלי אונער ממילא קען ער יוצא זיין די מצוה, שפעטער ער געט עס איבער פאר שמעון, איז שמעון יעצט געווארן די איינציגסטע אונער, ער געט עס צו די נעקסטע, עס ווערט א מתנה על מנת להחסר און יעדער איינער קען יוצא זיין. די גאנצע פראבלעם איז אבער די שאלה בכלל נאר די ערשטע טאג פון יום טוב און לחוץ לארץ די צווייטן טאג פון יום טוב, די פסוק זאגט און לקחתם לכם, ווען דארף זיין לכם? דווקא ביום הראשון? די רעסט פון יום טוב קען מען יוצא זיין אפילו מיט א אתרוג וואס איז דא פון שותפים, איטס נאט א פראבלעם. ס'דא א ספר מכתם לדוד רעדט פון ר' דוד פערדאו, ער שרייבט דארטן אז ביי די ערשטע וועלט מלחמה איז געווען א שטאט וואס האט נאר געהאט איין אתרוג, און די נעיבארינג סיטי האט בכלל נישט געהאט קיין אתרוג. סאו ביי די צווייטע טעג, דאס הייסט חוץ פון די ערשטע צוויי טעג פון יום טוב, האבן זיי געהאט א סברה אפשר, אינטערעסאנטע שאלה, כ'ווייס נישט וואס די פסק איז געווען, אבער די שאלה איז א גוטע, טאמער מען קען צושניידן די אתרוג אין צוויי, אזוי זאלן ביידע שטעט האבן אתרוגים, ווייל די הלכה איז אז די ערשטע טאג דארף די אתרוג זיין גאנץ, די צווייטע טאג דארף נישט די אתרוג זיין גאנץ, ס'מעג זיין א חסר, אויב אזוי טאמער מעג עס צושניידן און ביידע שטעט זאלן קענען יוצא זיין די פסק ווייס איך נישט, די תירוץ די שאלה איז א גוטע סאו וויל ליוו יו וויט די קוועסטשען. אמר הווה. אתרוג זה נתן לך במתנה על מנת שתחזיריה לי, איך געב דיך די אתרוג אלץ א מתנה, באט דו מוזט עס מיר צוריק געבן. נטלו האט עס גענומען ויצא בו ער האט מקיים געווען די מצוה, און נאכדעם העכסט זירא האט עס אים צוריק געגעבן עקזעקטלי עקארדינג טו קאוד אזוי ווי ער האט זיך אויסגענומען, יצא האט ער מקיים געווען די מצוה, פארוואס? ווייל ס'ווערט יעצט קלאר למפרע אז די מתנה האט חל געווען, ס'איז מקים געווארן די תנאי, אויב אזוי האט ער מקיים געווען די מצוה. לא העכסט זירא, אויב ער האט עס נישט צוריק געגעבן צו די בעל הבית נאר ער האט עס פארקויפט אדער אויפגעגעסן, לא יצא האט ער נישט מקיים געווען די מצוה, היות ער האט נישט מקיים געווען די תנאי פון די נושאין איז קלאר געווארן למפרע אז ס'איז קיינמאל נישט געווען זיינס, אויב אזוי האט ער נישט מקיים געווען די מצוה. די יו אין באבוב אין בארא פארק איז געווען אזא שאלה, א אינגערמאן האט געגעבן זיין אתרוג פאר זיין זון א בחור, ער האט אים געזאגט קענסט אריינגיין אין די סוכה גיי שאקל די לולב, גיי זיי מקיים די מצוה, ער איז צוריק געקומען אביסל לענגער ווי עקספעקטעד, פרעגט אים ווי ביסטו געווען, זאגט ער איך האב מזכה געווען נאך בחורים זאלן מקיים זיין די מצוה, זאגט אים דער טאטע איך פארשטיי נישט דו האסט נישט געהאט קיין רשות דאס צו טון, קומט אויס דו האסט גענוצט די לולב שלא בתנאי, שלא נישט אזוי ווי מען האט זיך אויסגענומען, סאו ס'איז קיינמאל נישט געווען דיינס אז דו זאלסט עס קענען אוועקגעבן, סאו אין בית מדרש האט מען געשמועסט אז דער דיין האט אים געזאגט אז זיי זאלן צוריק גיין צו די אלע בחורים און זאגן אז זיי האבן קיינער נישט יוצא געווען, און איטש פון זיי דארף נאכאמאל מאכן א ברכה און נאכאמאל שאקלען. פארוואס? ווייל דער זון, עס איז קיינמאל נישט געווען דער זון זיי זאלן עס קענען אוועק געבן, דער טאטע האט עס אים נאר געגעבן ער זאל עס צוריק געבן רייט עוועי, האט ער נישט געהאט קיין רעכט, איז עס קיינמאל נישט געווארן זיינס אפילו אז ער זאל יוצא זיין לכאורה, רייט? סאו וואס וועט זיין די ש די בחורים דארפן אנדערע בחורים דארפן זיכער איבער מאכן די ברכה. וואס איז מיט דער בחור אליינס? היות ער האט נישט מקיים געווען די תנאי, האט ער יוצא געווען אדער נישט? האט מען געשמועסט אין בית מדרש, הגם עס איז נישט וועריפייד, אז מען זאל ער זאל עס נאכאמאל שאקלן אבער אן א ברכה, למעשה האט ער עס צוריק געגעבן, עס איז מקויים געווארן די תנאי, אזוי האט מען געשמועסט אין בית מדרש אז אזוי האט דער יונגערמאן דערציילט. אבער ר' דוד שמואל האט מעורר געווען אין שלחן ערוך איז משמע כמעט קלאהר אז אלע וואלטן יוצא געווען, סשטייט אין סימן תב רש נ אין חז ל סי' פי, ואפילו לא יחזירו לידו אלא לאחר, אפילו אויב ער האט עס נישט צוריק געגעבן נאר צו א אנדערע, ואחר לאחר, יענער האט עס איבערגעגעבן צו א צווייטן, און דער לעצטער האט עס צוריק געגעבן צו די בעל באס, יצא האבן אלע יוצא געווען, און די משנה ברורה איז מסביר, ווייל מסתמא די עיקר כוונות פון די באבוס איז געווען, ער געט איך וויל דו זאלסט עס מיר צוריק געבן, ס'זאל צוריק קומען צו מיר גאנצערהייט, ס'גייט מיך נישט אן אויב אנדערע גייען זוכה זיין אין דעם אויפן וועג, אויב אזוי לכאורה בעיסד אויף די פסק וואלטן אלע בחורים געדארפט יוצא זיין, קיינער וואלט נישט געדארפט איבערמאכן א ברכה וצריך עיון, ניין חס ושלום מ'פרעגט נישט קיין קשיות אויפן דיין. ווייל אסאך מאל מענטשן זענען מגזם, מען לייגט צו ווערטער, מען נעמט אראפ פון די פסק, דאס האט מען שוין געהאט אין די גמרא, מען קען זיך נישט פארלאזן סתם אויף א רומער פון א פסק, מען דארף דירעקטלי הערן פון די רב אלע פרטים פון די שאלה, און נאר אזוי קען מען פסק'ן. פירט אויס די גמרא כה משמ ל און רבא ל האט אונז טאקע הערן די מתנה על מנת להחזיר, שמה מתנה, טאמער האט מקיים געווען די תנאי, ווער גוד וויט איט, און ער האט מקיים געווען די מצוה. זאגט די גמרא, האי איצטער, ס'איז געווען א פרוי, דהוה לא דקלה, זי האט געהאט א טייטלבוים בערב די רבי'בע ביי רביה, זי האט געהאט א טייטלבוים אין די פראפערטי פון רבי'בע ביי רביה, בעיסיקלי זי האט געאונט איין בוים אין זיין פראפערטי, כל היימס דאבות אזלא למגזרי, ווען זי איז געקומען שניידן די פירות, הוה קפותי לוה, האט רבי'בע געבאדערט זייער שטארק, ווייל זי פלעגט צוטרעטן זיין תביעה. סאו אים איבערצובעטן צו בארואיגן אק נישט זיין א העלי' האט זי אים מקנה געווען די טייטלען צו רבי'ווע כל שני חייו אז ווי לאנג רבי'ווע גייט לעבן בעת איינמאל ער גייט אוועק פון די וועלט זאל עס צוריק קומען צו איר אדער צו אירע יורשים. נאר רבי'ווע האט עס באקומען ער איז געווארן יעצט די אונער אזל אי איז רבי'ווע געגאנגען אק ניי נהלי' לבנו קטן ער האט עס מקנה געווען פאר זיין קליינע זון זיי האבן נאך געהאט רבי שמעון בן גמליאל האלט אז די מתנה פון אחריך, אויב דער ערשטער גייט און ער פארקויפט עס, איז עס חל, דער צווייטער האט נאר מה שהיה הראשון, אויב אזוי אויב רב ביבא האט עס אוועק געגעבן צו זיין זון, לכאורה איז עס א גוטע מכירה און עס וועט נישט צוריק גיין צוריק צו דער פרוי. אמר רב הונא בריד רב ישעי' משום די עושה ממילאי, ווייל עטס קומטס פון די שטאט ממלא פון ממילא, דאס הייסט רב ביבא איז געווען דער זון פון אביי, און זיי זענען געווען אייניקלעך פון איילי הכהן, די משפחה פון איילי הכהן האט געוואוינט אין די שטאט מאמלע, האט ער געזאגט ווייל אז קומסט פון די שטאט מאמלע, אמריסם מילה מליוס זאגט עטס אזעלכע ווערטער וואס האבן נישט קיין פשט און דאונט העוו א בעיס, אפילו רבי שמעון בן גמליאל וואס האט געזאגט אז דער צווייטער האט נאר וואס דער ערשטער האט איבערגעלאזט, לא קאומה האט נאר געזאגט די הלכה אלא לאחר, דווקא ביי א צווייטער ביי א פרעמדער. אבל לעצמו ווען מ'רעדט וועגן דעם מענטש אליינס, דער נושא, די פרוי האט געוואלט אז נאכן שטארבן זאל עס צוריק קומען צו זי, לו האט די מכירה קיינמאל נישט חל געווען, ווייל ביי די פאל איז רבי שמעון בן גמליאל מודה, דער נושא האט עס קיינמאל נישט געגעבן צו די מקבל, נאר די זכות פון אכילת פירות ווי לאנג ער לעבט, נישט די גוף פון די פירות. קומט אויס די מכירה פון ר' אביב האט חל געווען נאר אויף די פרוכט פון די טייטלבוים, אבער די עקשועל טייטלבוים דארף צוריק קומען צוריק צו די פרוי. אמר רבא אמר רבי נחמן, שא זה נושאין לך במתנה, איך געב דיך די אקס פאר מתנה עד יום פלוני, קענסט טון מיט דעם ארבעט וואס דו ווילסט, בעת על מנת שתחזיריהי לי זאלסט מיר צוריק געבן נאך א שטיקל צייט, היזק דיישוי, טאמער דער מקבל האט עס מקדיש געווען און נאכדעם ווען החזירו האט עס אים צוריק געגעבן, הרי זה מקדש, די הקדש האט חל געווען, און מחזיר און ער האט אויך צוריק געגעבן און ער האט מקיים געווען די תנאי פון די נושאין. אמר ליה רבא לר' נחמן איך פארשטיי נישט מה ההדרי, וואס האט ער וואס האט ער אים דא צוריק געגעבן? ער האט אים געזאגט איך וויל זאלסט עס מיר צוריק געבן, וואס מיינט געב עס מיר צוריק? איך זאל קענען צוריק טון מיט דעם אזוי ווי איך האב געטון ביז יעצט וואטעווער איי וואנט, אבער איינמאל דו האסט עס מקדיש געווען קען איך שוין גארנישט טון, ס'איז מער נישט מיינס, ס'באלאנגט פאר הקדש. אמר ליה האט ער אים געזאגט אין מאי חסר, איך פארשטיי נישט ס'פעלט גארנישט, ער האט אים צוריק געגעבן די בהמה אזוי ווי ס'איז געווען פריער. אלא אמר רב אשי האט רב אשי געזאגט, חזר'ן און זעמיר, אי אמר ליה אויב ער האט גענוצט אין זיין לשון ווען ער האט געזאגט געב עס מיר צוריק, על מנת שתחזירי ה', זאלסט אים צוריק געבן, ער האט נישט געזאגט די ווארט לי צו מיר, ער האט געזאגט על מנת שתחזירי ה', געב עס צוריק, דעמאלסט הוא הדרי האט עס אים למעשה צוריק געגעבן אזוי ווי עס איז, און מיט דעם האט ער מקיים געווען די צוואה אז ער דארף עס צוריק געבן. אבער אי אמר ליה על מנת שתחזירי לי, ער לייגט צו די ווארט לי מיינט זאלסטו עס מיר צוריק געבן, מידי דחזי ליה קמא ליה מיינט אז ער זאל עס קענען הנאה האבן דערפון, ער זאל עס קענען נוצן אזוי ווי פריער, און היות ער האט עס געגעבן פאר הקדש קען ער שוין נישט הנאה האבן, אן דעט נאוט א גוטע וואך, א גוטן טאג, טענק יו פאר ליסטענינג לייוו, טענק יו פאר ליסטענינג לעיטער, און לוקינג פארווארד זיך צו זען אין פערסאן בעזהשי ת אום זונטאג מתוך שמחה, גוט שבת.